Hey, mwĩroreri okuo rĩngĩ tafaya nĩ ya kĩrĩunyi ndakena mũno gũkuona ta mũtugo vip members kuhĩyeni mwena wa ũrĩo members arĩa magĩũka mũthenya wa mbere onenyo mũheo gĩtĩ na mũkĩheo house coffee Ũmũthĩ nĩ ndakena mũno kũmuona gũkũ kĩrĩrunyĩ. Eh, andũ matũraga moragia wĩkũ wĩkũ, ngamera niĩ ndĩ kuo mũno ta ndaka, ndĩ gũkũ eh, kĩrĩrunyĩ studios, na nĩ ndakena mũno kũmuona inyuĩ mũnyitĩrĩire, inyuĩ mũtũrĩ na niĩ thabarĩ ĩno ya kĩrĩrunyĩ, ndacokia ngatho na kwĩ mũndũ ũranjũragia atĩrĩrĩ atĩ kana gũ subscribe mũndũ arĩhaga mbeca kana kwĩ thogora wa gũ subscribe

reke tume hau. Ũmũthĩ mwĩroreri wakwa, ndĩrenda tũruge cia mwana mũkĩa. Mwana mũkĩa nĩ mwana wa ngĩa ũrĩa ũciarĩtwo na thĩna mũingĩ na akagerera maũndũ maingĩ ma maritũ ta rũgano rũrĩa ndĩrathiĩ gũgũtarĩria. No mũhaka twambe tũcoke gĩcagi kĩa Nairobi gĩtagwo Makandara. ukioya ngari cia guthie na kuria number 10 umite OTC ikuruke uguo ni guthie kundu gwitagwo Makandara Makandara ni nene muno na tugi- mwaka-inĩ wa 1980s 1980 Makandara ni kwari na nyumba cia ndoro na kuu nikuo rugano rwitũ rwambĩrĩirie ũmũthĩ tondũ kũrĩa Makandara 1980 nĩ kwarĩ na mũtumia na arĩ oho etagwo nyina wa Kĩarie. Nyina wa Kĩarie mena mũthuriwe wetagwo eh, ithe wa Kĩarie. No rĩtwa yake eh, ĩrĩa yonekaine mũno etagwo Kĩng'otore. Ũngĩũka kũu ũrie Kĩng'otore nĩũkuonio gwake. Eh, Rĩu rĩ, mũthuri ũyũ rĩ, maikara na na nyina wa kiarie magatanahĩrwo nĩ ciana eh, maya na ciana karũndo we tondũ kiarie nĩwe mũkũrũ kwao nĩwe irigithathi agacokwo nĩ angĩ atano koguo kũu cia- kũu cia- ciana nĩ ithathatũ kũu kwao nothe nĩ imwana gũtirĩ mũirĩtu kwa nyina wa kiarie eh, rĩu rĩ kĩaria kĩaria akĩrerwo na acio angĩ aruna ake magĩkĩrerwo wega no kwarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ na kĩaria na ithe wa kĩaria rĩ nĩ nĩ kioski maigĩte makandara ya mabati na mademu madram makahũrĩ- makahũranĩrwo ũguo magathondeka kioski makarugaga gĩtheri makarugaga mandathi na iria ingĩ cia kĩũndũire makendagĩria andũ. Agendi arĩa marakĩgerera kũu makandera, arĩa marutaga wĩra kũu makandera, magakĩgarũra hau kiosk -inĩ ĩyo yao. Na yahingũragwo tene mũno, thaa ikũmi, nĩ yagĩkoragwo ĩhingũrĩtwo, cai ũkarugwo, mandathi makaharĩrio, andũ marenda kũrĩa cabaci, arĩa angĩ marenda kũrĩa ĩtagwo atĩa, ng'ombe, cabaci na tũboga na kanyama o ũguo, kana gĩtheri kĩa njahĩ, kĩa minji,

na kwarĩ mũtũrĩre warĩ mũritũ mũno no akĩaria nĩ mathire cukuru ĩyo ĩ hau ĩ hakuhĩ mũno ĩtagwo Jogoo Road Primary School nĩkuo mathomeire na na kĩaria arĩkia 7 rĩ eh, nĩ magire mbeca aciari ake nĩ magire mbeca cia kũmũtwara ma mbere gũthiĩ secondary netetwo secondary netetwo Pumwani secondary no aciari ake matiarĩ na mbia kwoguo mũri- mũtũ- mũtũrĩre ũkĩritũha mũno ũkĩritũhĩra nginya kĩarie kĩarie akĩrigwo rĩu rĩ ngwĩka atĩa aciari nĩo aya kwĩna aruna akwa me thutha wakwa nao nĩ marenda gĩthomo na tũtiganĩte na mĩaka ĩrĩ na kana mwaka ũmwe ũguo ũguo kwoguo tũkĩte ma- mathingatĩte na rĩu tũgwĩka atĩa tondũ rĩu gũkũ gwitũ eh, kwĩna heho na heho nĩrehetwo nĩ ũkĩa kĩarie agĩciria akĩra aciari ake a- era ũhoro ũcio atĩ ndangĩhota gũthiĩ pumwani kũrĩa eti- etirwo nĩ aiguire na kĩeha kĩingĩ mũno no akĩra aciari ake hat- eh, nĩ akwĩyũmia ta wa kahĩĩ nĩ akumĩra acarie wĩra ona akĩ- akĩona kana na ũkĩhota eh, gwĩteithia no thĩna ũrarĩ mũnene mũno ithe rĩ ũũ kĩng'otore rĩ nĩ kũnyuanyuaga mũno reke twarie ma kĩng'otore kĩng'otore arĩ mũndũ wa kũnyuaga gacang'a kũu makandara o riria mbeca iria cionekana agathiĩ akeitĩrĩra acangaa akerathima nako kwoguo eh, wĩra ũcio wao ndwatheremaga ũcio wa kiosk ndwatheremaga ona mũndũ wageragia mũno kũnyitĩrĩra mũno nĩ nyina wa kĩarie no kĩng'otore ithe wa kĩarie eh, nĩ ahotomagia wĩra ũcio na njĩra ya gũkorwo hĩndĩ ciothe eh nĩ e mũng'aru na akĩng'ara thikũ icio andũ maguaga nĩ akĩrutaga lock nĩ arutaga roko kĩroko koguo eh, aikaraga e locked aikaraga e mũhehere mũmero atũraga nyuaga koguo nĩ gwagĩire na thĩna na na njĩra nguhĩ eh, rĩu gĩtuĩka atĩ kĩarĩ na mwaka aumagare aumagare eyonere kĩarie eciria na meciria make tondũ no hĩndĩ akoretwo arua na endaga gũgĩthiĩ pumwani aikara mwaka wa mbere mũciĩ gũtirĩ kĩndũ ekaga akĩona rĩu kĩndũ kĩega rĩu nĩ- nĩ- nĩ aumĩire kuma kandara nĩ kwarĩ na, na ngari cietagwo ford bondi ici ciarĩ ngari ngũrũ ciendagio nĩ, nĩ kambuni ya posta na nĩcio ciaku- cirutaga wĩra wa ũkui kuma makandara cigathiĩ taũni kuma taũni harĩa OTC ci- ci- cikagarũrũkĩra OTC cigacoka makandara na nĩ ciateithagia mũno andũ a makandara tondũ andũ arĩa maikaraga makandara aingĩ marutaga wĩra kũrĩa marigiti kwa atumia marutaga wĩra marigiti andũ acio mathiaga tene ma kuma thaa kenda thaa ikũmi nĩ makuagwo nĩ board na kuma hau yakambia ũkui wa kawaida gũtwara ciana cukuru gũtwara andũ arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ taũni ũguo koguo wĩra wa board ngari cia board nĩ cionaga wĩra mũno hau nĩho eh, eh, kĩarie aririe na mũthuri ũmwe warĩ na matatũ yake agĩkĩandĩkwo ta tani boy andĩkwo ta tani boy akĩambĩrĩria wĩra ũcio wa ũkui eh, agĩkuaga andũ agĩ- a- a- ta- ta tani boy akĩruta wĩra ũcio na kĩrĩa ahonokia agagĩtwarĩra nyina hwainĩ tondũ makĩrĩ ohora makandĩra nyũmba ya ndaka agakĩhenyũkiria nyina hwainĩ eh, akĩmbaibia rĩu kĩarĩ arutire wĩra ũcio wa tani boy eh, akigeria gwetha mĩaramĩre kana kũgeria ũboco wake kiruta wĩra ũcio wa, wa tani boy na rĩu mĩaka yake tondũ ndakinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana rĩ ndangĩahotire kuona kĩndũ gĩtagwo driving license no nĩ ageragia ngari yoka eh, moka na ngari hwainĩ tondũ ngari yagĩkomaga kũrĩa makandĩra kĩwanja-inĩ rĩ eh, nĩ ageragia gũtwarithia hanini gatwarithia hanini gatwarithia hanini rĩ rĩngĩ rĩ kamũira kahinda gathiĩ- gathiangĩte na hi- na- na mbere rĩ akĩmenya gũtwara ngari kwoguo kĩaria nĩ oĩ gũtwara ngari na ndarĩ no ndarĩ na marũa Eh, ngari ĩno matwaraga rĩ mena mũthuri wetagwo mwaũra rĩ eh, ndereba rĩ etagwo mwaũra rĩu mwaũra nĩ aheaga kĩarie akahia agatwara hanini agatwara hanini agatwara hanini Eh, rĩrĩ rĩngĩ-rĩ, eh, okorwo nĩ mathaa ma hwainĩ-rĩ, Njeri nĩarutaga nginya andũ taũni, akamatwara nginya makandĩra, akamakua, eh, nake mwerũ akiuma agakĩnyua cai, kana agakĩrĩa irio ũguo, magagĩteithania ũguo, nake agakorwo na itanga rĩngĩ rĩrĩa rĩkũrũgamĩrĩra ithenya rĩake. Kuoguo Kiarĩ nĩathiire ũguo akĩmenya gũtwara ngari. Eh, kuu makanda kwa na mawira maingi na ona no wakirugagwo canga muno hindi iyo andu aingi matihotaga kugura kunywa kugura njohi ino ya ya nyondo andu manyuaga canga budhaa na indo ta icio na canga yokaga yokaga utuku yaumaga mathare yokaga utuku koguo mwaga nioe njira cia kugira canga nimathiaga kugeria kugira canga thaa inyanya cia utuku thaa kenda cia utuku nimokiraga me nakiarie, moro aka aka agekera akiarie todie ewira, makoya gefodi makaba magateng'era gesquad, magathiĩ kũrĩa mathare, magoka na chang'aa, magoka magatigera atumia arĩa mendagia chang'aa kũu, magakĩrĩhwo, kuma hau magagĩkua andũ a marigiti, makambĩrĩria wĩra. Koguo nĩmonaga mbeca na ma makona mbeca ciao kĩũmbe na maga makonera mwene ngari mbeca, kuma hau kiaria ni akionire mbe- mbeca icio ni atwaragira nyina na magakigeria gukuria kwao mucii riu ciana ici ci- ciathingatite kiarie kwina ungi wetagwo thuo ni ucio niwe wari wa keri hari na thuo hari na mwangi na na ucio ungi ucio ungi etagwo jimi koguo thuo na- thuo ri arĩkia primary rĩ thutha wa mwaka ũmwe rĩ kiaria nĩ mahotete kũiga mbeca na nyina na tondũ thu nĩ ahatũkĩte wega rĩ akĩ- akĩtwo kĩrĩa agĩtwo Starehe Boys kwoguo nĩ athire Starehe Boys mathiĩ makĩyaria thu akĩo kũu ũyũ ũngĩ mwangi arĩkia tondũ ma- mathingatĩte gũthingatana arĩkia nake oirwo eh, kĩrĩa Jamhuri High School koguo ciana icio cia- cikĩambia gũthoma na kĩria kĩambia gũteithia nyina nake ithe gũkũ kĩng'otore-rĩ eh, mwĩrĩ ũkĩambia kũmũhotoma mũno tondũ nĩ arakĩnyua cang'aa nayo ĩkĩigua cang'aa ndararĩa wega onoka ha kioski-inĩ ndarenda kũrĩa no njohi enda kũnyua rĩrĩ rĩngĩ eh, hĩndĩ ĩrĩa thuo athire form 1 kũrĩa starehe Mata- mata- ninĩte form one atarĩkĩtie tamu ya kerĩ nake gũkũ kĩaria e gũkũ nja matatũ-inĩ nĩguo ithe ahurũkire kĩng'oto we nĩakĩhuti- nĩakĩhurũkire magĩtigwo rĩu na nyina harĩa kioski-inĩ eh, nyina wake agĩtigwo na kioski na imwana ciake na rĩu haha matigwo matigwo kĩaria matatũ-inĩ thua e form one na ũyũ ũngĩ ona ndetĩtwo njamuhuri ũyũ mwangi ndetĩtwo njamuhuri arĩ o cukuru eh, rĩu agĩcoka agĩ- agĩthiĩ mwaka ũcio ũngĩ Ja- jamuhuri koguo nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ kũu kwao mũciĩ mwana wa irigithathi na nĩwe kiaria nĩ arĩ ya thĩna mũno tondũ rĩu we nĩwe rĩu nĩ atuĩkire nĩ atuĩkire ta arĩ we ithe thimo ĩrĩa yugaga kĩhĩ gĩkũũ na ithe nĩ nĩ kĩndũ kĩmwe rĩ rĩu hau nĩho yaingĩra tondũ rĩu eh, kiarie ena aru nake aya nini na no mũhaka monie njĩra mũkũrũ ũgaya o- o- o- o- wonie mũruna njĩra koguo ũyũ ũgwĩtwo kĩarie akĩona rĩu ona mbeca icio arona matatũ-inĩ citiraigana mũciĩ kwĩna thĩna Eh, thĩna nĩ ũkĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩrathiĩ gĩkĩro kĩngĩ gĩkenda kũma- kũ- kũ- kũmakĩra kũmakĩra hinya nĩguo rĩmwe agĩthiĩ taũni magĩcoka ũtukũ hwainĩ akuire andũ harĩa ũtici

koguo hau tiga hoteli icio igĩrĩ gũtirĩ na handũ hangĩ mũndũ angĩhotire gwĩka atĩa kwĩgarũra kwĩgagũra irio na na kwaya na andũ a a thĩ matangĩ- ma- mathiaga andũ marathiĩ em, Ma- Machakos bus sta- Machakos station kana maumĩte bus station andũ acio othe eh, nĩ- meharĩirie nĩ marathiĩ na gũkũ western marathiĩ bungoma marathiĩ busia na nĩ ahũtu na matirĩ na handũ mangĩhota kwĩgarũra na harĩa hoteli ici nĩ marona ta ciĩ na goro hanini me nĩ andũ a thĩ mũndũ ndarĩ na mbeca cingĩigana Tari agĩka mathabu ma na ihenya agĩũka akĩhũra survey akĩhũra mapu hau akĩhũra mapu hau akĩhũra mapu rĩrĩ rĩngĩ rĩ akĩrika gwĩka- gwĩ- gwĩ- gwĩ- gwĩ- gwĩ- kũgũra itĩ iria ciĩtagwo forms akĩgũra form igĩrĩ na metha agĩcitwara hau akĩaria na mũthuri ũcio wa wa psychomat akĩmwĩra kana amũhe kamweke kau hau baranda-inĩ yake tondũ nduka ĩkĩhingagwo ũtukũ ndĩkĩrutaga wĩra rĩ na gũkorwo kũhingĩtwo rĩ kana na- na agoe gathenya kau ĩ enderie andũ mĩgate hau ũ- ũtukũ amahakĩre blue band akamahakĩre jam ame- amenderie mĩgate na nĩguo ekire nĩguo gwathire na- nĩ atanahirwo na na akĩheo rũtha kuma hau agĩ- agĩikũrũka kũu rĩu kĩrĩa kĩagĩrĩ kĩa magegania ũmenye kĩaria areretwo kioski-inĩ koguo ũhoro wa kũruganio ĩ koguo ũrĩa ekire oire anake erĩ agĩthiĩ harĩa na mathuburia akĩambia kũrugĩra andũ irio hwainĩ na thagiri harĩa kuma thaa igĩrĩ cia ũtukũ nginya thaa eh, thaa ikũmi na ĩmwe kĩroko no kũruga arugaga gwakinya thaa ikũmi na ĩmwe tondũ nĩamenyaga nĩ gũkũgio nĩ kanjũ akaoha indo icio ciothe agaciyoha kwena gasito agacigaga athiĩ agaciga akaumĩra akitigana wĩra wa matatũ rĩu wĩra wake nĩ ĩtagwo night restaurant ya travelers rĩu harĩa nĩ tawa akorwo na tawa ũramũrĩka wega harĩa gĩtawa kĩramũrĩka wega na akorwo rĩu haha nĩ kũruga ararugĩra hena gĩcigo araruga irio ha- aka- a- customer maraikara fomu-inĩ makarĩa irio na ihenya hena handũ harathambio thani ũrakĩona mũrori wakwa hena handũ harathambio thani na mũndũ wakwa akĩambia hoteli yake hau ũtukũ akĩambia gũthũkũma mbeca nyingĩ mũno tondũ arendia raithi gũkĩra hoteli ici ciĩ ho arendia raithi koguo kĩarie mbica iria onaga eh, atwaragĩra nyina tondũ nĩ onaga thĩna ũrĩa wĩ kuo na, na nĩ athũire kũnyua njohi mũno tondũ nĩ onire njohi nĩyo aikie ithe irima akĩona rĩu nake rĩ ndangĩ- ndangĩenda mũ- ndangĩenda itherũ na njohi koguo kĩaria agĩtuĩka ngarĩ ĩrĩa ĩrutaga wĩra mũthenya na ũtukũ no rĩu rĩ wĩra ũyũ wa matatũ rĩ nĩ- nĩratiganire naguo tondũ nĩonire ndangĩhotana naguo koguo wĩra wake warĩ gũthiĩ harĩa marigiti gũcaria gũcaria irio ici- irio njĩthĩ cia kũruga agoka akeharĩria thaa ikũmi- thaa- thaa- thaa- thaa igĩrĩ thaa igĩrĩ ciakinya ũtukũ akendia ũtukũ mũgima nginya kĩroko na kĩrĩa nĩonire mbeca nyingĩ mũno

akĩhingũra nduka o hau uh, mũhuro wa OTC akĩhingũra nduka ya uh, kwendagia spares cia ngari akĩtonya rĩu agĩtigana na ũhoro wa ũrugi akĩambia kwendia spare cia ngari ngari yoka okorwo nĩ Toyota ndĩrenda spare fulani we nĩ- we Keri akĩambia kwendia ũhoro wa spare rĩu Keri agĩitĩka kũgĩa indo ũrĩa aiga nga- nduka ya spare hau nĩho macemania na mwendwa wake Keri akĩhikania akĩgũrana Eh, rĩu kĩari agũrana eh, rĩu maũndũ make makĩambia kũingĩrana makĩambia kũingĩrana makĩingĩra kũingĩrana makĩambia gũtherema nao ariũ a nyina makiuma cukuru rĩ makĩmũkora harĩa nduka-inĩ makĩnyitana eh, nduka ĩno yake rĩ ĩyo yarĩ ĩmwe rĩ akĩona rĩu nĩ- nĩ- nĩ- tondũ nduka cia ci- nĩ cia kũgũrwo ciagũragwo ciagũragwo kuma hĩndĩ akĩgũra nduka ĩyo ĩngĩ ciarĩ- yairigainie akĩnengere mũrũ wa nyina ũcio ngũkwĩraga etagwo Thuo mena Mwangi marĩkia cukuru makĩheo nduka ĩyo ĩngĩ. Rĩu magĩkorwo na nduka igĩrĩ eh, nyama kĩma cia spare magĩtĩka gũtonga. Rĩu no nĩmaitĩka gũtonga eh, ũũ nĩ- mamu wao a- a- a- kĩrĩa kũrĩa kĩrĩa eh, kũrĩa makandara makĩmũthamia makĩmũgũrĩra mũgũnda kũrĩa ndaka-inĩ kũgũra ĩka ithano mũgũnda wa macani na magĩakĩra nyina nyina agĩthamio oho o enyewe ah, ciana ici cia eh, nyina wa kĩarie makĩgũra ĩka ingĩ ithano na makĩ- na- na- mo mũndũ agĩaka mũ- mũciĩ wake o mũndũ agĩaka mũciĩ wake kĩũmbe kũrĩa ndaka-inĩ magĩtuĩka nĩ andũ a ndaka-inĩ magĩthama makandara magĩtuĩka ma- andũ a gatanga constituency kũrĩa ndaka-inĩ makĩrera ũkĩa Rũrũ nĩ rũgano rũngenagia mũno tondũ nĩ andũ njũĩ na nĩ andũ ndanamona na ngĩmenya atĩ at- mũndũ no erere ũkĩa. Gũtirĩ ũndũ ũtũraga. Na we wĩ mwana mũkĩa, wĩ mwana wĩ wĩ mwana umĩte thĩna-inĩ, no ũhote kwĩrera na njĩra ya kũruta wĩra na kĩongo gĩaku tondũ kĩongo gĩaku nĩ kĩongo. Kĩo gĩaku we mũndũrũme nĩ nĩ nĩ kĩongo yaku mũtũrĩre-inĩ. Wee wakwa rũgano rũrũ rũrakĩaria nĩ rũgano rũthaka ma na nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũgagĩcemania haha boinĩ ndacokia ngatho na nĩ ndauga nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ Okuo rĩngĩ.